Үтүө күннэн күндү доҕоттор, мин Туйаарабын уонна салгыы ыҥырабын онлайн лекциялары истэрбитигэр. Биһи доҕотторбутун кытта Саха Глобал диэн түмсүү тэрийдибит уонна бу олунньу ый устата өрөбүллэргэ лекциялары ыыттыбыт. Тылы үөрэтиигэ, киһи ис туруга эмиэ хайаан даҕаны кыттыһар. Ол уйулҕабытын уонна ис турукпутун тылы үөрэтии кэбиһи хайдах сөптөөхтүк салайыахпытын сөбүн туһунан биһиэхэ кэпсиэҕэ психолог, сайдыс оҕо киинин салайааччыта, төрүттээччитэ Юлия Андросова. Кини ону таһынан өссө күөрэгэй диэн тыл хамсааһынын кыттааччыта, онон истиэхэйиҥ сүрдээх улахан уонна өйдөмүнтүө теманы бүтүннүү наһаччытык ыстаан быһааран биэрбитэ биһиэхэ. Толук нэһиилэ олордум. Иһим кычыкалары да кычыкаланар. Кэпсии охсоорубун бу иннинэ этиллибит тылларга барытыгар хөпсөһөбүн уонна баҕар өссө эбии туга эрэ арыйыы э, саҥаны билиэххит диэн сааһыланыаххыт диэн эрэнэбин бары дигинэн барытын билэр э, көрөр истэ сылдьар э, ньымаларбыт даҕаны буолу иһитиннэрии да буолу ол күнэн баран барытын хайдары маннык по полочкам сааһыланан мэйигит учебайдык сааһылана диэн эрэнэбин бүгүн кэпсээммиттэн хэп кылгастык буоллаҕына бэйэбин билиһиннэрэр буоллахпытына мин аатым андросова юлия диэн Оҕо психологабын, үлэлээбитим быйыл он алтыс сыл эбит, ааҕынан көрбүтүм. Өп сүрүннээн оскуола иннинээҥи хаастаах оҕолору, алын кылаас сүһүөхтээх оҕолоргу оҕолору кытта дьарыктанабын уонна хаама үрүҥ харысхам бу икки тыллаах эйгэҕэ оҕо тылын сайыннарыы. Бу хайысханан мин уонтан тахса сыл научнай тэрилтэҕэ сылдьаммын чинчийбитим. Араас элбэх пособиелары таһаарбыппыт, научнай статьялар да бааллар, ВАК статьялар да бааллар, атын таһымнаахтык статьялар бааллар международнай холобур Google-га киирэн бараҥҥыт любой поисковик Андросова Юлия Владимировна двуязычие диэтэххитинэ тахсан кэлэр статьяларым сөп. Ону таһынан быйыл биһиги онус сылбыт сайдыс оҕону сайыннарар киин төрүттээччитэбин уон сылынара өттүтүгэр оҕом бастакы кылааска барарыгар сахалыы оҕону оскуолаҕа бэлэмниир киини биир даҕаны бөлөҕү булбаккабын бэйэм билэр учууталбын ыҥыраммын бастаан онтон хаҕалаабыппыт ол онтон хаҕаланан сайдыс кин билигин номно ону сылын үөрэх дьылын үлэлии үлэлии турар сэп бүгүн мин эһиэхэ иһитиннэрэр тема онто бу аата быһыджарди икки тыллаах эйгэҕэ оҕо тылын сайыннарыы психологическай өрүттэрэ мин бэйэм психолог буоларым быһыытынан бу теманы араас өттүттэн ырытан көрбүтүм психолог да быһыытынан учуутал, педагог да быһыытынан, төрөппүт да быһыытынан. Онтон бүгүн эһиэхэ кыратык билэ психологическай өттүн даҕаны уонна һэм бир сайдыска тутта һыдьар ньымаларбытын кыратык уну бэйэм дьиэ кэргэммэр оҕолорбун иитэрбэр эмэ туттар ньымаларбын иһэхэ кыратык сырдатыахпын баҕарабын өйдүүрбүнэн манна хүрүннээн барыта төрөппүттэр олороллор уонна ордук практическай сүбэҕэ наадыйаллар диэн өйдөөбүтүм ону холобур бу тоҕо икки тылланыы билинг двуязычие диэн теманы талар талаҕын диэри буоллаххытына, биллэн турар, билинги аныгы кэмҥэ биһи хайдах даҕаны оҕолорбутун, биһиги оҕолорбутун төрөөбүт тылынан эрэ иидэбит, сахалыы эрэ билиэхтээхтэр диэн этэр кыахпыт суох. Биһиги оҕолорбут икки тыллаах эйгэҕэ төрүүллэр, иитиллэллэр, холобур, эһиги омук иһигэр олорор буоллаххытына, өссө атын, атын тыллары биллэн биэрэр буоллахтара дии, улаата эһиги оҕолоргут поли, полилингв буолаллар. Ол иһин биһиги икки тыллаах, өссө атын тыллаах эйгэҕэ оҕолорбутун ханнык ньымалары Вот ханнык сокуоннары тутуһаммыт иитиэхтээхпитин, үөрэтиэхтээхпитин, билиэхтээхпит сөп. Бастатан тураммын буолан бу маннык туохтар баалар ити как раз төрөппүттэр эмиэ ыйыттылар, э, бу инигэр эмиэ ыйыттылар киирдилэр. Холобур, э, маннык диэн баар буолааччы. Мин оҕом э, икки тылынан хаҥарар, ол иһин э, логопед э, икки тыл икки тылынан буккуйан хаҥара сылдьаллар, төрөппүттэрэ эбэтэр икки тыллаах эйгэҕэ сылдьар, биир тылы талбакка сылдьаллар, ол иһин хаҥата бытааран хаалбыт диэн э, миф эмиэ баар. Ол гынан баран ити олох миф, Бит даҕаны подтвержденнай маннык научнай чинчийии логопед да өттүтүнэн, психолог да өттүтүнэн, педагог да өттүтүнэн, аан дойду үрдүтүнэн оннук суох. Бу оҕо билинг, ол иһин тылынан хаалан эрэр диэн уохэп. Ити сымыйа. Икки сымыйыв. Холобур, мин оҕом икки тылынан тэҥҥэ бардаҕына, Холобур, биһи э, түгэммитигэр нууччалыы уонна сахалыы оҕобун тэҥҥэ иитэн бардахпына, мин оҕом икки тылы буккуйан кэбиһэр уонна ханна нуучча, ханна сахалыы баарын билбэт буолан хаалар диэн эмиэ туох баар дии э, санаа баар. Ити эмиэ миф диэн буолар, тоҕо диэтэххинэ аан бастаан оҕо тылы үөрэтэригэр э, һэм биир икки тылы буккуйар буолар. Ити ол стадията һэм биир били хокуон быһыытынан баар Ол стадияны стадия смешивания языков бир хас биирдии оҕо ааһар. Эп ону биһиги просто араас ньымалары туттаммыт икки тылы разграничивайдыырга үөрэниэхтээхпит. Ону билигин салгыы кэпсэтиэхпит сөп. Ам, ити үһүс факт эмиэ бастакыны кытта тэҥҥэ этэн кэбистим. Ону таһынан буоллаҕына Туох дьаһаныллар? Э, икки тыллаах э, төрөппүт эрэ оҕону икки тыллаах гынан иитиэн сөптүөн саныыллар. Оннук эмиэ миф баар, ол эмиэ миф оннук буолбата. Холобур, биһиги тыл билэрбитинэн э, холобур икки тыл икки тыллаах оҕону холобур дьиэ кэргэн иһигэр ийэтэ холобур сахалыы эрэ кэпсэтэр, аҕата холобур немецтии эрэ кэпсэтэр Оннук э, принцибынан бардахпытына оҕо биллэн турар наһаачы билинг буолан тахсар олох дьиҥнээх билинг буолан тахсар. А, Ону таһынан буолааны туох дии саныылар. Онтон бу тылы маннык кулгааҕынан эрэ истэ сырыттаҕына тылы билиэҕэ дии саныылар. Сөп оннук диэн буолбатах. Оҕо һэм бир булгуччу ол пассивно истэ сылдьыбытын хайдах эрэ гынан активка таһарын на- наада сөп. Ол ону эмиэ бүгүн кэпсэдиэхпит хайдах таһарыахха сөбүй диэн. Дьэ ити курдук кылгастык тоҕо биһиги билингвальнай теманы талабыты уонна ити мифтарын уонна фактарын ити таблицанан хааччы билүүбүн оччоҕоно билэ киһиин кыратык сааһыланар уонна бу иннинэ ыйытыы киирбитэ холобур тоҕо биһиги оҕолорбут нууччалыыр баран хаалалларый тоҕо логопедтар нууччалыы ордук чэпчэки дииллэрий тоҕо оҕо нууччалыы ордук түргэнник кэпсэтэр буоларый саҥарар буоларый диир буоллахха барыта эмиэ бу психологияҕа сурулла сылдьар биһиги тылбыт эйгэбититтэн тутулуктаах биһиги хайдах эйгэлээхпит Ол оннук тылы биһиги мэйиибит обработкалаан баран бу артикуляционнай аппарааппытынан таһаарар. Эйгэбитин ырытан көрүөххэйин, аныгы оҕо эйгэтин. Эп? Хайдах эйгэҕэ улаатарый кини? Бастатан туран, хаама ити халаан көҕүнэн көрдөрдөххө, хаама элбэх бу уһук тугунан көрөххө бу уһукка курдук биир күн. Бириэмэни иһэр. Улахан аҥарын һэмбир кини гаджеты кытта атаарар. Ону кытта сөбүлэһэргит буола һэмбир э, гаджет буолун, телевизор буоллун, э, планшет буоллун, туох буоллун һэмбир э, илиитигэр тута сылдьар. Ол онно биллэн турар кини һэмбир истэр тыла барыта э, нууччалыы тыл буолар эбэтэр ити баарын Валентина эппитин курдук кыракый оҕолорго элбэх баҕай урут э, туохтар баар этилэр били барыта английскайдыы тылынан этиллибит өҥнөрү үөрэттэр туох били обучающие мультиктар диэби курдук. Ону тута һэджэр, оно оҕон сахалы өңнөрү билбэт, ордук английскайдыы билэрдилер төрөппүтер үөрүү бөҕө диэби курдук ти. Ол онтон бу мантыката һэджэр улаата биһиги бириэмэбитин көрдөхпүтүнэ, хуккабытын көрдөхпүтүнэ улахан атын аңара диэби курдук, эбитэр кыра аңара гаджеты кытта барар. Онтон салгыы иккис местэҕэ барар биир саастыылаахтарын кытта кэпсэтии, оонньуу алтыһыы. Ону кытта эмэ сөбүлэһэҕит дии. Оскуолаҕа баран оҕолорун кытта, куруһуоктарга баран оҕолору кытта алтыһар, уһуйааҥҥа баран оҕолору кытта алтыһар, кинилэри кытта оонньуур, кэпсэтэр. Биллэн турар, манна кинилэр бэйэ-бэйэлэрин кытта кэпсэтэр тыллара эмиэ ханныгый? Нууччалыы. Дии? Нууччалыы. Оонньуур сценарийдара барыта нууччалыы. Бэйэ-бэйэлэрин кытта ханнык эрэ блогердары кытта обсуждайдыыларыгар, э, ханнык эрэ э, игровой приставканы тугу эрэ обсуждайдыыларыгар барыта эһэмбиэ оҕолорго сценарий курдук нууччалыы кэпсэтиэхтээхпит диэн киирэн хаалар онтон дьэ төрөппүттэр этэллэр ити баарын хааччы дигэттигитчи төрөппүттэрэ сахалыы кэпсэтэллэр төрөппүттэрэ эбээлэрэ эһээлэрин кытта олороллор да буоллун ол гынан баран хомойуох иһин билигин аныгы дьиэ кэргэн эмиэ чинчиилэр көрдөрөллөрүнэн холобур хуккаҕа хүрбөтүөт чаас баар онтон аныгы төрөппүт оҕотун кытта бу сиһилии бу биһи курдук кэпсэтэ олорор бириэмэтэ саамай элбэҕи отут мүнүүтэ Сөп. Ол отут мүнүүтэ иһигэр, ото биллэн турар сахалыы кэпсэтиэҕэ эрээри, оҕолорбутугар көрүҥ бу улахан аҥара мэйиитигэр барыта нууччалыы информация киирдэ. Нууччалыы информация киирдэ, мэйиибит барытын обработкалаата, обработкалаата уонна биллэн турар кини нууччалыы информацияны обработкалаабыт, элбэҕи обработкалаабыт буолан, бу артикуляционнай аппараты киниэхэ барыта нууччалыы тугу эрэ таһаарар. Ол иһин оҕолорбут биһиэхэ нууччалыы ордук түргэнник э, кэпсэтэллэр, ордук түргэнник саҥараллар дии саныыбын. Саха тыла ыараханыттан буотах биһиги эйгэбит нууччатыйан хаалбытыттан, ити барыта эйгэттэн, психологияҕа эмиэ оһорулла сылдьар. Именно барыта речевой средаттан тутулуктаах диэн сөп. Дьэ ону буоллаҕына биһиги ханнык ньымалары туттаммыт, психологическай ньымалары туттаммыт оҕолорбутун икки тылы буккуйбакка наһаа үчүгэйдик билэр кыныахпытын сөбүй диэн һэр. Манна буоллаҕына эмиэ тон чинчиилэргэ киирэбит. Биһиэхэ икки стратегия бар. Биһиги оҕобутун холур билинг гыныахпытын баҕарар эбэтэр полилинг гыныахпытын баҕарар буоллахпытына икки модели талабыт сөп. Бир модель боллагана уркаттан биллер одно лицо один языктен истибиттик боло. Хүрүнән холобур интернациональный же кэргенерге толкуйдамыта бу холобур барын эппитим курдук. Ийете холобур француз тура кепсетер төрүөҕүттэн агата английскай тылынан эрэ кепсетер. Оҕо кырар дагыттан мейите икки тылыр Бу ийэм аҕат тыла, бу аҕам тыла диэн араара үөрэнэр. Хэп? Итинник курдук э, маннык хайыста даҕаны английскайдыы, маннык э, аҕатын кытта кэпсэтэ даҕаны французча кэпсэтэргэ үөрэнэн хаалар. Ити курдук били установка курдук икки тыл араара үөрэнэр сөп. Ити принцип одно лицо один язык диэн модель. Иккис модель буоллаҕына бу моделинэн биһиги бары бу бүгүн киирбит э, истээччилэр бары онон иитиллибиппит. Аан бастан төрөөбүт тылынан иитиллэллэр. Түөрт-биэс сааһыгар дылы аҕо тыла үчүгэйдик саҥарар буолла даҕаны иккис тылы киллэрэллэр. Биһи бары оннук итиллибиппит һэ бүрүннэ. Бары хахалыы итиллибиппит, ол кэнниттэн чэ уһуйааҥҥа барбыппытыгар ханна эрэ билигин нуучча тылын киллэрбиттэрэ дьарык быһыытынан. Ол курдук. Ол гынан баран биһиги билиҥҥи аныгы эйгэбитигэр хайдах даҕаны бу маннык модели Мин оҕобун манна киитэбин, у эбэтэр бу иккис модели талабын диир. Ото биллэн турар иккис модель хаамай үчүгэй. Хаамай үчүгэйһеп. Ол гынан баран хайдах даҕаны биһиги ону билигин аныгы э, кэм тэтиминэн даҕаны уонна э, аныгы кэм э, условиятынан, эйгэтинэн биһиги хайдах да оннук диир кыахпытык, потому что атын нууччалыы тылынан киирэр эйгэ биһиэхэ ордук агрессивный ордук түргэнник киирэр сахалыытааҕар. Ти билигин эс эйгэбит сахатыйан эрэр Онно элбэх үлэ барар. Ол иһин биһиги хайдах гыныхпытын сөбүй диэн. Сэ биллэн турар, хаамай туох-туох буолаҕына ити принцип одно лицо один язык диэни үчүгэй дииллэр учуонайдар. Оҕо кыдьыктыы кыра эрдэҕиттэн икки тыл араара үөрэнэр диэн, икки араас тыл диэн, онно буккуйбат буолар диэн сөп. тэҥ тэҥинэн барар буоллахха. Ону буолаҕына биһиги ити принципи биһиги билиги э, бэйэбит ситуациябытыгар хайдах туттуохпутун сөбүй диир буоллахха, холобур, э, биир тылы биир ситуацияҕа туттабыт диэммит туттуохпутун сөп. Холобур, дьиэ кэргэммит иһигэр олох окуон курдук, установка курдук сахалыы эрэ кэпсэтэбит диэн. Холобур, эһиги атын дойдуга олорор буоллаххытына, биллэн турар эһиэхэ э, биһигиннээҕэр өссө ыарахан буоллаҕа дии, төрөөбүт тылгытын илдьэ сылдьар. Ол гынан баран туох төмө чинчиилэр көрдөрөллөрүнэн дьиэ кэргэн иһигэр ол тылгытын илдьэ сылдьар буоллаххытына олох оҕоҕо мэйиитигэр сокуон курдук кыра эрдэҕиттэн оннук баар буолаҕын ийэбин аҕабын көрдүм эдьиийдэрбин убайдарбын көрдүм даҕаны хахалыы кэпсэтиэхтээхпин диэн баар буоллаҕына ити мин одно лицо один язык дии үчэ баата киирэн хаалар Онтон иккис холобур ханна эрэ уһуйааҥҥа бардыгыт, оскуолаҕа бардыгыт, онно атын тыл киирэр диэн оҕоҕо эмиэ мэйиитигэр киирэн хаалар. Бу принципы оннук гыныахха сөп. Ол оннук буолааны биһи туһанабыт итигу кыһылынан көстө сылдьар дии установка речи диэн баар психологияҕа. Ол термины буоллаҕына узнадзе диэн имитадзе диэн узнадзе диэн имитадзе диэн грузинскай психолог толкуйдаабыта языковая установка диэн. Баара-хуоҕа

Эмиэ, биллэн турар, дьиэ кэргэммит иһигэр биһиги ол эйгэни тэрийиэхтээхпит. Ол эйгэбит кэл-бар эрэ дии- диэнинэн буолбакка, отут эрэ мүнүүтэнэн буолбакка, ол эйгэбитин кэҥэтэ сатыахтаахпыт сөп. Онтон баҕана бу бүтэһик кэмнэргэ тоҕо оҕолорбут сахалыы кэпсэппэт буолларый, оннук-маннык диэн ыйытыы бөҕө киирэбит, хайыыбыт, араас э, ньымалары туттабыт, тугу эрэ үлэ бөҕөтүн ыытабыт. Ол гынан баран тоҕо диэҥҥэ бу хаама Түөт хүрүн биричинен бар, ону бары эмэ хөпсүһэҕит. Хөпсүһэҕит ти. Бу э, цифровой эйгэ элбээбитин быһыытынан, аны туран булааны биһиги төрөппүттэрбит, э, кинилэри оҕолору иитэр, үөрэтэр учууталлар, иитээччилэр, э, бу хайысхаҕа эмиэ элбэҕи билбэттэриттэн эмиэ тутулуктаах. Оны таһынан биһиги оҕолорбут төрөөбүт тылларынан хатаан ойнооботтор. Уонна ити баарын эппитим курдук, э, төрөппүттэр биһиги оҕолорбутун кытта хомойуох иһин кэпсэтэр биримэбит хылтан хыл аҕайаан иһэр. Ону буллаҕына хайдах гыныахпытын сөбүй диэн. Ото биллэн турар цифровой эйгэ оҕолоро буоллахтара дии билигин. Ону биһи хайдах даҕаны кынаммыт олох цифровой эйгэни суох кынабыт, планшеппытын суох кынабыт диэри кыахпыт суох. Ол гынан баран бу бүтэһик 2-3 сыл биһиги Хагабыт сиригэр сахалыы контеммыт наһаа элбээтэ. сөбүлэһэҕити ойуулуктарбыт, олча хоммут, сахалыы каналы току бар буолбут, хүйбөт өйтчаха бу сахалыы мультиктары көрдөрөллөр, оонньуу бөҕө сыһыарыы бөҕө бар буолбут. Холобур ити баарын ыйыппыкка тибиһи кырыатын қандай істиэхпитин хөбүй диэн бу чохон каналга хотуртааҕата бу нобас тахсыбыта, наһаа үчүгэй биһи кырыаларын сахалыы ырыаларын видео оҥороннор таһаарбыттара. Онон чохон каналга билигин биһи кырыалара бааллар. Эп. Ону таһынан буоллаҕына ити Сандара Кулаковская бэҕэһээ э, кэпсээбит буолуохтаах. Туйаары ыппыта да маннык били брошюра оҥорбуппут ти. Тоҕо э, сахалыы эт икки тылынан э, почему ребенок должен говорить на, на родном языке диэн курдук брошюра оҥотторбуппут. Э, он- он- Тархаһарыылар онлайн баар туйарыйдэр буолан. Баар баар онлайн миэхэ баар онлайн баар миэхэ аха ону эмиэ киллэриэхпит ол брошюра эһиэхэ эмиэ тиийэр буоллаҕа дии ол брошюраҕа кэннитигэр QR код баар ол QR кодунан киирдэххитинэ эмиэ биһи кырыалара бааллар Хэп биһи Саргылаана Аммосовабыт бэйэтэ муспут биһи кырыалара бааллар ону киирэн эмиэ истиэхпитин хэп Э, ити курдук. Ол иһин холобур сахалыы контент элбээбитинэн быһыытынан, холобур эһиги оҕолоргутугар һэм биир һэм биир э, туталлар гаджеты. Ол оннутугар нууччалыы, английскайдыы э, ойуулуктары холбуохтааҕар эһиги бу сахалыы контены көрдөрүн көрдөрүөхкутүн сөптүн. Ону булгучча ол кэнниттэн ырытаҕыт диэн һэ. Дьэ, онтон буоллаҕына Биллэн турар, төрөппүтү кытта элбэхтик үлэлэһиэхтээхпит. Бу холобур туйаарык улахан махтал. Бу эн бу бу хайысханы оҥоро олороҕун. Төрөппүттэргэ просветительскэй үлэни оҥоро олороҕун дии. Төрөппүттэр буоллаҕына а, бүгүн биһигини экспертары, педагогтары, логопедтары бэйэ-бэйэлэрин кытта кэпсэтэннэр, уопуттарын атастаһаннар Бу темаҕа элбэх саҥаны билэхтэрэ диэн саныыбын сөп. Ол иһин булгуччу бу маннык хайысха барыахтаах. Онтон биһиги холобур күөрэгэйдэр эмиэ бу хайысханан үлэлэһэбит. Араас бэстибээллэри тэрийэбит, бу курдук көрсүһүүлэри, мастер-кластеры. Ону таһынан буоллаҕына бу маны ыыппакка хаалбыт эбиппин тыйаара эйиэхэ ыытыаҕым. Бу барҕарыы фондалары кытта сайдыыстар былырыын бу оҕолорбутун хайдах төрөөбүт тылынан уонна хайдах икки тыллаах эйгэҕэ оҕолорбутун иитэбити үөрэтэбити диэн наһаа үчүгэй видео подкастары булбуппут сэп ол видео подкастар ссылкаларын эйэхэ ыытыаҕым эмиэ яндекс дискаҕа хатылар ютубка кыйан барахпакка сылдьыбыт хомойуох иһин сэп ол онно булааны бу биллэр блогердар нейропсихолог логопед учуонайдар төрөппүттэр ыйытыгыларыгар эппиэттээннэр үчү баҕайы тохтары биэрбиттэрэ сүбэлэри амалары биэрбиттэрэ ону кирэн эмиэ көрүөххүтүн сөп Төрөппүттэрэ кытта итинник үлэлэһэбит. Ону таһынан онтон биллэн турар, хайдах даҕаны булгуччу тылынан эрэ буолбакка, оҕо тылын биһиги фольклоруна, музейга сыдьаан, театрга сыдьаан, араас э, тэрээһиннэргэ, ыһыахха сыдьаммыт эмиэ оҕо культураҕа киирдэҕин тылын ордук түргэнник ылынар буолар уонна тылы үөрэтиэн баҕарар буолар. Сеп, холобур, ыраата барбакка биир Москваҕа олорор э, подругам кэргэнэ нуучча бэйэтэ хаха, оҕото булааны бааһынай буолаҕа олох сахалы хаһан да хаҥарбатаҕа, ол туһунан туккуйдаабатахтара даҕаны. Ол гынан баран эбээтэ биирдэ кэлэ сылдьан хомус бэлэхтээбит этэ. Ону хомуска үөрэнэн баран оҕоҕо олох ис иһиттэн уоннаах оҕо ис иһиттэн төрөөбүт ийэ миигин тоҕо сахалыы үөрэппэтэххиний сахалыы үөрэниэхпин баҕарабын диэн холобур сайдыска эмиэ аҕайах маннык онлайн дьарыкка үөрэммитэ уонна ол оннук били культураҕа сыһыннаҕына оҕо түргэнник холобур төрөөбүт тылы үөрэтиэн баҕарар баҕа санаата үөскүөн сөптүөн Холобур курдук кэпсиибин олүһүн булгуччу культурабытын умнубаппыт сеп. Ону таһынан булаҕана то биһи оҕолорбутун тылын тылга үөретэргэ булгуччу барын эппитим ди истэрэ буолбакка хаҥарда хатыктаахпыт активизациялы хатыктаахпыт ол онно эми араас ньымалар бааллар ол ньымаларга билин тохтаан аһыкпыт холобур маннык түген бар хаамай төрөппүттэр куттанар түгеннере тибарын эппитим ди тылы буккуйаллар дин нууччалы хахалы хаҥарара өйдөммөт А, бартым буккуйан хаҥарар бу нуучча тыла буһа хатыла диэн араарбат диэн дии онно оннук оннук түгэн баар буоллаҕына биһиги бастатан туран э, оҕоҕо бу э, психологическай өттүтүн саморегуляциятын э, волевой хайысхатын уонна произвольнай поведениетин хайыннарыахтаахпыт аан бастан фундамент курдук сеп Ити онтуктара мөлтөх оголор тылык араарбат буола кырдьыкты бартын буккуйаа биһэллэр сеп ол иһин бастатан туран биһиги холобур икки куобаҕолорор курдук бу маннык болҕомтолорун произвольное поведениеларын саморегуляцияларын сайыннарар бу курдук хорудахтар баалар интернетка киллэрдэхкитинэ барыта тахсан кэлэр үчүбаайтык корректурные пробы раз нейропсихологическай онньуулар бу найди пару болҕомтоҕо эгин араас графическай диктанаар игин ол барыта бу хайысханы хайыннарарга наһаа үчүгэй көмө буолар сөп. Ито особенно кыра хаастаах оҕолорго наһаа барсар. Холобур, бу сорудах оҥоттор олороҥҥун мин тылын араарарга, үөрэтэрби үөрэтэргэ туттуохпун эпэбиттен эмиэ бэҕэтигэр ылыныаххытын сөп. Ону таһынан бу холобур үс холобур онньууну кэпсиэхпин баҕарабын. Сахалыы, нууччалыы диэн бэйэм ааттаабытым. Бу бэйэм оҕолорбор туһунааччыбын бу онньуунум. Холобур буоллаҕына, э, бастаан э, оҕоҕутун кытта бастакы варианы. Оҕоҕутун кытта сахалыы маҕаһыыннаах онньугут, холобур. Хэп? Маҕаһыыннаах онньугут, онон һаачыгдык ыйытыылары биэрэҕит, ыйытыыларгыт барыта э, арыл, аһаҕас, э, бу, холобур, ол баһаалыста үһэ кыһыл, пол- э, кыһыл сумкан сыаната хаһый, тити курдук маҕаһыыҥҥа ханнык диалог буолун сөбүн үчүгэйдик э, тэттик э, ыйытыылардаах үчүгэйдик онньуугут. Ол кэнниттэн тута Ол же оонньообут сюжеткытын оннук же ыйыттыгыларгытын, ол оннук же сценарийгытынан нууччалыы оонньуугут. Эп? Оччоҕуна оҕо э, бу мин мигиттэн сахалыы ыйыттылар, сахалыы эппиэттиибин. Нууччалыы ыйыттылар, нууччалыы эппиэттиибин диэн эмиэ били установка курдук, уонна биир тылтан биир тылга көһөр тугун эрчийэр. мэйиитигэр эрчиллии курдук сэп. А, иккис вариана холобур булааны бу маны ми онньурбун сөбүлүүбүн Атын тылбаас онньуутун бара онньургут боло сахалыы эттэхкетна холобур кини нууччалыы этэр эбэтэр английскайдыы этэр английскайдыы эттэхкетна хиэха нууччалыы этэр диэбиккут араас карточкалаах иген онньуулар бөҕө билигин айардарга баараҕай хэп Ону таһынан буоллаҕына биһиэхэ холобур нууччалыы тыллары хахатытабыт те холобур ити ложка диэмит ньуоска буолар зеркало диэмит сиэркилэ буолар ити курдуктары эмиэ киллэриэххитин сөп холобур эһиги ложка диэтэххитинэ оҕоҕут ньуоска диир ньуоска диэтэҕинэ ити курдук тыл оонньууларын эмиэ киллэриэххэ сөп ону таһынан үһүс вариант баар манна буоллаҕына оҕолор Оҕолорго холобур эһиэхэ ыалдьыттыы кэллэхтэринэ эбэтэр эдьиийдэрин убайдарын кытта тэҥҥэ оонньуу сылдьар буоллахтарына эһиги маннык диигит. Тоҕо диэтэххинэ оҕолор бэйэ-бэйэлэрин кытта оонньууларыгар нууччалыы баран хаала тураллар. Сэп? Сценарийлара, сюжеттара онтон кэлэр бу э, YouTube-тан, туохтан мультиктан кэлэрин кэлэр буоларын быһыытынан биһиэхэ оҕолорбут бары нууччалыы эрэ оонньууллар бэйэ-бэйэлэрин кытта. Ол иһин ол түгэннэрин э, маннык кыратык сахатытар курдук эһиги маннык оонньуу курдук кэлэриэххитин сөп. Вчера билигин оонньуубут Уонна буоллаҕына уон мүнүүтэ иһигэр чэбэтэр кыраттан хаалыаххытын сөп биэс мүнүүтэ иһигэр эһиги сахалыы кэпсэтэн оонньуоххутун наада диэҥҥин. Оло бириэмэҕитин таймыгытын холбоон кэбиһэҕит. Өссө үчүгэй песочнай чаһыы баар буоллаҕына оҕо хараҕынан көрө сылдьар. көрө сылдьар уонна олох сахалыы кэпсэтэллэр уонна ким эбит нуччалыы хаҥаран кэбистэҕинэ штрафтыыгыт. Ол кэнниттэн эмиэ уон мүнүүтэ эбэтэр биэс мүнүүтэ диэн кыраттан хаалыыгыт Нууччалыы оонньуугут диигин. Эп, ити курдук эмиэ били оҕоҕо икки тылга көһөргө уонна сахалыы оонньууларыгар эмиэ эрчиллии курдук буолар. Ону таһынан остуоруйалары туттуохха сөп эмиэ икки тылынан Туйаараҕа ыыппытым. Э, остуоруйаларбыт буолана биһиэнэ э, нууччалыы уонна ол остуоруйа тылбааһа сахалыы. Ханнык ыйытыылары биэриэххэ сөбүй, хайдах сэһэргэһиини ыытыахха сөбүй, ханнык тыллары сахатытыахха сөбүй, тылбаастыахха сөбүй, хайдах кэпсэтиини барыахха сөбүй диэн сэп. Маны үрүнээн барыта авторскай остуоруйаларбытын ыыта сатаабытым. Бу буоллаҕына Нөкөрө норуот остуоруйата буолаахык. Э, ол онно э, эһиги холобур маннык гыныаххытын сөп. Эһиги оҕоҕут сахалыы олох өйдөөбөт. Нууччалар этон өйдүүр эрээри маннык били тылларын ыарырхатар игин буоллаҕына сахала историялары истэрин ыарырхатар буоллаҕына эһиги аан бастаан нууччалыы кэпсиигит. Ол нууччалыы кэпсээн бараҥҥыт бартын ырытаҕыт нууччалыы ис хоһоонун ырыттыгыт ыйытыыларыгар эппиэттээтэ хайаата онтон хас сыныгар эбэтэр тохтуу түһэн бараҥҥыт ол остуоруйаҕытын сахалыы кэпсиигит. Оҕоҕо буоллаҕына сахалыы нууччалыы биллэн турар кини уже бартын өйдөөбүт, ис хоһоонун өйдөөбүт, бартын билэр. Уонна дьэ ол сахалыы кэпсиргитин истэ-истэ оҕоҕо билэ психологически оо мин билэрэ эбиппин, мин өйдүүрэ эбиппин диэн санаата киирэр. Эп ол иһин бу ньыманы эмэ туттуоххутун сөп, Туйаараҕа ыыппытым. Өссө маннык түгэн баар, оҕом Кыбыстар уонна сыыһа хаҥарым диэн куттанар. Сөбүлэһэҕит? Оннук эмиэ оҕолор бааллар дии. Манна биллэн турар, биһиги сыыһа хаҥардын, оннук буолуохтаах титигит олох көннөрбөппүт. Э, оҕо э, кыратык даҕаны сахалыы хаҥарда даҕаны, тугу эрэ биир тылы даҕаны эттэҕинэ, олох булгуччу э, ситуация успеха диэн баар дии. Оннук хайыыбыт булгуччу хайҕыыбыт туох эрэ поощрительнай туохтаах эрэ буолуон сөп чыбиэҕэ туккуйдугут оонньуу да курдук барыан сөп маннык элбэх саҥа сахалыы тыллары биллэҕин аайы туох эрэ бириис пирэн иһэххитин сөп чити курдук бээҕит туох эрэ ньымалары токкуйдуоххутун сөпө булгуччу именно комфортная психолог эпидагогическая среда баар буолуохтаах оҕо инник куттанар кыбыстар буоллаҕына аны туран маннык туохтар ордук элбэхтэр оҕом өйдүүр эрээри саҥарбат дин Эп. Бу манна дьэ активизация диэн оҥоруохтаахпыт. Ол активизациябытыгар буоллаҕына биһиги э, булгуччу оонньуу эрэ нөҥүө оҕону биһиги саҥардар кыахтаахпыт. Оонньуу эрэ нөҥүө оҕо сайдар кыахтаах. Особенно дошкольный саастаах оҕо уонна начальный класс оҕото. Чэ, уон сааһыгар дылы дии. Уонна буоллаҕына биллэн турар биһиги хөптөөх ыйытыылары биэрэргэ үөрэниэхтээхпит уонна хөптөөх кэпсэтиилэри. Э, манна буоллаҕына хөптөөх ыйытыылары диир, дииргэ буоллаҕына холобур бу икки А, хайысхабар ыйытыыларга бу основные, он вспомогательные диэн дии. Ону биллэн турар, а, биһиги ыйытыыны биэрдэхпитинэ, биһиги оҕолорбут барыта аһаа эн мохуох эрэ диэн хоруйдуулар дии. Ону сөп ыйытыыны биэрэргэ үөрэтиэхтээхпит. Ол ыйытыыларбытыгар а, ханнык тылы биһиги а, этиэхпитин баҕарабытый, ханнык тылы үөрэтиэхпитин баҕарарбытый, ол ый- тылбыт биһиги ыйытыыбытыгар баар буолуохтаах. Холобур, а, Дайаана, а, эн уун ханна дуо? диэн. Хэп, аны уун ханна дуо диэн тылы А, тут били киллэриэхпин баҕарабын оҕом лексиконугар диэбит курдук те ону утуйан турбут түгэнигэр уже утуйан турда он ун ханна диэтэх просто манак аһыыртаан ун ханна дудьан ыйттахпын мин оҕом өйдүү хоҕо баҕар ди онтон утуйан турбут түгэнигэр бу ун ханна дудьан ыйттахпын үчүгэйдик утуйдун доо инден ыйттахпытына Обут билибээтэ ассоциациялаан уун ханна диэн улаата үчүгэйдик утуйдум дуо диэн ыйытар быһыылаах диэн сабаҕалыыр сеп ити курдук ыйытыылары хөпкө туруоран туттарга эмиэ үөрэниэхтээхпит. Ону баарын эппитим курдук биһиги оонньуу эрэнөҥү оҕолорбутун үөрэтэр кыахтаахпыт. Оны эппит бары бары сөпсүһэҕит оҕолорбут бэйэ-бэйэлэрин кытта оонньууларыгар нууччалыы эрэ кэпсэтэллэр. Тоҕо диэтэххинэ кинилэр кинилэри биһиги оонньуурга үөрэппэппит. сценарийдарын барытын хайдах оонньуохтаахтарын тугу оонньуохтаахтарын кинилэр барытын гаджеттан ылаллар ол гаджетпыт биллэн турар кинилэргэ барытын нууччалыы эбэтэр английскайды тылынан эрэ биэрэр омук тылынан дии ол иһин буоллаҕына оҕолорбут бэйэ бэйэлэрин кытта эмиэ установка курдук аха мэйиигэ киирэн хаалар буолаҕа дии а оонньуурбар Мин нууччалыы кэпсэтиэхтээх эбиппин диэн установка киирэн хаалар. Бүттэ онно оҕолорбут бэйэ-бэйэлэрин кытта алтыһар бириэмэлэрэ биһиини кытта алтыһалларынааҕар элбэх буоларын быһыытынан бэйэ-бэйэлэрин кытта нууччалыы ордук элбэхтик кэпсэтэр буолан хаалар. Ол иһин ити оҕолор бэйэ-бэйэлэрин кытта нууччалыы кэпсэтэллэр дииллэр сэр. Ол түгэҥҥэ биһирии буоллаҕына оонньууларбытын сахатыта сатыахтаахпыт уонна оҕолорбутун сахалыы оонньуурга үөрэтиэхтээхпит. Хайдах гыныахпытын сөбүй? Бу биллэн турарытын Оонньуу эйгэтигэр психологияҕа бу маннык айар оонньуулар бааллар, творческие ролевые игры диэн дии, подвижный, хамсаныылаах оонньуулар, дидактическай оонньуулар, театрализованнай оонньуулар диэн арахсаллар. Бу туох баар хайысхаҕа оҕо тылын хайаннарыахха сөп, даже хамсаныылаах оонньууну оонньуу сылдьаҥҥыт сөп. Саҥа тыллары киллэриэххэ сөп. Ону мин наһаа манна хаалбаппын. Бу презентацияны миигитабын быһалаахтыы туйаара. Аһаа, ол онно бу оонньуулар туохтар ис хоһоонноро барыта бааллар. Өп. Оны көрөҥҥүт холобур эмиэ талаҥҥыт оҕоҕутун э, тылын сайыннарыаххытын сөп. Ону, ону таһынан мин эһиэхэ эмиэ э, гайдка туох ыыттаҕым, бу расширение словарного запаса диэҥҥити баарын кэпсэтэн, кэпсээн испитим. Э, сөптөөх ыйытыылары биэриэхтээхпиттиэн, оччоҕуна оҕоҕо буоллаҕына э, били хайдах эппиэттиэхтээҕэ, киэҥник эппиэттиир туга ордук сайдар диэн сөп. Ол онно буоллаҕына биһиги Аты бу маннык оонньуулары туттуохха сөп, ону эмиэ ааҕаарын. Э, уонна буоллаҕына бу оҕо иэйиитин сахалыы сайыннарыы диэн биһиги сайдыска наһаа чуддук бу хайысханы киллэрбиппит. Ол онно Биһиги уопсайынан сахалар эмоциональнай оһох баҕайыбыт дьэ, билэҕит. Бары тоҥ баҕайбыт, оҕолорбут эмиэ э, үөрэр уонна хомойор диэн билэллэр диэн курдук э, грубо говоря иһэ. Ол иһин оҕолорбутун бу э, кинилэр бэйэлэрин иэйиилэрин хайдах уонна сөбүлэҥҥэ аныгы оҕолор бэйэ-бэйэлэрин иэйиилэрин олох чувствуйдаабаттар нууччалыы эттэххэ. Бу оҕо хомойон олорор эрэ, үөрэн олорор эрэ, сонньуйан олорор эрэ, толкуйдуу олорор эрэ олох хайаабаттар эмоциональнай били интеллектора олох туох сайдыыта намыһах паҕайа дии. Ол иһин холобур биһиги ол эмоциональнай интеллекторын, бэйэлэрин иэйиилэрин чувствуйдууларын, хайыыларын оҕолору кытта алтыһалларыгар даҕаны наада, улахан дьону да кытта алтыһалларыгар наада, как психологически көрдөххө дии. Уонна ол ону хайыннара сылдьаммыт биһиги тылларын эмиэ хайыннарыхпытын сөп уонна тылларын хаппааһын байытыахпытын сөп. Сөп. Маны чубаада курулла сылдьар холобур ите астыммыт, үөрбүт, таптаабыт, дьиктиргээбит, хомойбут, кыыһырбыт, куттаммыт, соһуйбут, итти курдук тыллары биһи олорбут барытын билбэттэрэ буолу. Ону холобур эһиги өйдөөн көрдүгүт оҕоҕут. Туохтан эрэ санаарҕаан олорор. Ону что случилось дигин диэбэккэҕэ эрэ Дайаана санаарҕаабыт курдуккун дии туохтан санаарҕаатын диэн ыйытаҕыт оччоҕуна оҕоҕо бу санаарҕыы олорор туруга эмиэ мэйитигэр киирэн хаалар оо бу туругу миэхэ санаарҕыыр диэн эбиттэн сөп оччоҕуна кини активнай лексиконугар санаарҕыыр диэн тыл ордук түргэнник киирэр биһиги кинигэтинэн бу дьэ бу санаарҕаабыт оҕо олорор санаарҕыыр диэн тылы көрдөрбөккөбүт эрэ бу һик билигин буола турар түгэнигэр тутуннахпытына ордук түргэнник оҕоҕо киирэр сеп ону бу оҕо иэйиитин хайдах биһи сахалыы тылларынан ону сөптөөх ыйытыыннан сайыннарыахпытын сөбүй ханнык эрчиллиилэри туттуохпутун сөбүдүн эмиэ гайд курдукка туйаараҕа ыыппытым эмиэ сиһилии көрүөххүтүн сөп дьэ ону бу маннык бүтэһик түмүктүүр рекомендация курдук нууччалыы чубайта курулла сылдьар эмиэ ааҕаҥҥыт бэҕэтигэр хаҥаны ылыахкыт эбэтэр тугу эрэ сааһыланыахкыт диэммит бу рекомендацияттан эрэнэбин мехаманан бүттэ ыйытыы баар дуо Юлия Махтал олох үрдээх улахан биһи тиэмэни бүгүн ырыттыбыт биллэн туран олох бириэмэбит кылгас маны буоллаанан тохтобул оһо ханаан кэлэ кэлэ өссө кэпсэтэргэ наһаа үчүгэй Үлэһин күндү көрөөччүлэр ыйытыыларгытын ыйытыҥ уонна Юлия барытыгар хоруйдуоҕа. А, Мен ыйытыылаахпын. А, Юлия Здорово. Владимировна, Ага. э, саха, саха тылын ити сайдыска үөрэтэргитин э, истэбин. А, Ким Скрябина Татьяна Артамоновна үөрэтэр, үөрэтэр этэ да? ким үөрэтэрий ааҕыы ньыматыгар ааҕыы ньыматыгар учууталларгыт кимнээхтэрий диэн һэ сайдыска саха тылыгар учууталларгыт кимнээхтэрий диэн уонна бу оскуолаҕа оҕолор үөрэнэ сылдьар учебниктар учебниктарын ылан үөрэппитиҥ доо туох дии саныыгыный диэн уонна бэйэҕит ханнык тугунан үөрэтэҕитий материал ну учебнигынан Наачык ыйытыы э, эппэккэ хаалбыппын. Ха- Саамай сүрүн сыала, сайдыс сыала оҕону сахалыы үөрэтии, иитии, үөрэтии буолбатах. Эйгэни тэрийиидин. Сөп? Ити бааран эппитим дии, биһиги оҕолорбут эйгэлэрэ э, ордук нууччалыы буолан хааллылар, ол иһин эйгэттэн тутулуктаах диэн. Сөп? Ол иһин биһиэхэ бу именно саха тылын үөрэтэр курс разговорный якутский язык иген диэн оһох. Мин санаабар, бэйэм психолог да быһыытынан, бэйэм уопутум да көрдөрөрүм быһыытынан биһиги эйгэни тэрийбэтэхпитинэ, онно төрөппүт бэйэтэ ылсыбатаҕына, оҕо хайдах даҕаны төрөөбүт биһиэхэ нэдиэлэҕэ иккитэ хаччы тылы үтүлүү кэлэн үөрэттэҕинэ, э, хайдах даҕаны э, түргэн ихэн билиэрэппэт сэп. Ол иһин биһи эйгэни тэрийэбит. Э, бастакы ыйытыы буолаҕына Татьяна Артамоновна Скрябина бэйэтэ авторскай ньыматынан дорҕоон үөрэҕэ диэн ньымалаах э, оҕолору сөпкө дорҕоону хаҥаран сахалыы ааҕарга үөрэтэр уонна суруйарга үөрэтэр ньыма. Ол ньыманан биһигини оҕолору сахалыы оскуолаҕа киирэр оҕолор бэлэмниибит. Дорҕооннорун сөпкө туруоран бараммыт сөпкө ааҕарга уонна суруйарга сыыһа-тоһу уруйарга үөрэтэбит. Ону хайысхалаахпыт, сахалыы логопедтардаахпыт. Ааҕыы дьарыктара бааллар. Ону таһынан алын кылаас сүһүөх оскуола оҕолоругар саха тылын сыыһа-тоһу уруйарга, таба уруйарга ити курдук хайысхалар үөрэх өттүтүнэн сөп. Улаата биһиэхэ именно бу разговорын якутский язык диэн туспа хайысха Биирдэ каникул кэмигэр лааҕыр быһыытынан, күнүскү лааҕыр быһыытынан барар, тоҕо диэтэххинэ биһиги олох икки нэдиэлэ устата эйгэ тэрийэммит, плюс дьарыктарын киллэрэммит, олоннук киллэрэбит сөп. Онтон ыта сатаабыппыт, нэдиэлэҕэ иккитэ кэлэннэр били үөрэтэ сатыыллар эрээри буоллаҕына төрөппүт бэйэтэ маннык Наһаа үчүгэйдик эйгэ тэрийэн олох ылсыбатаҕына, ол биһиэхэ нэдиэлэҕэ иккитэ кэлэн биирдии чаас дьарыктаммыта улахан туохха кэлбэт диэн көрбүппүт сөп. Ол иһин төрөппүттэри кытта ордук үлэлэһэ сатыыбыт уонна эйгэни сахатыта сатыыбыт сөп. Ол сүрүн сыалбыт. Иккиһинэн булаан учебниктары көрбүтүн дуо диир буоллаххына Көрөбүн тойотоххуна ол оҕолорбут, во-первых, биһиэхэ определенкаҕа кэлэллэр, барыта хаха кылааһын оҕолор биһиэхэ определенкаҕа сылдьаллар, уонна дьиэҕэ үлэлэрин олорбутун тугу уустугурдалларын, тугу өрөр-хаталларын билэн, билэн олорор буолахпыт. Тода ырааҕы барбакка, бэйэм оҕом саха гимназияҕа үһүс кылааска үөрэнэр, эмэ үчүмнүктэрин билэбин. Хаама ыарырҕатар хайысхалара ааҕыы. Э, тиэкистэрэ ыарахан баҕайы, э, ааҕан баранар тугу да өйдөөбөттөр диэн төрөппүттэр бара этэллэр. Э, ону таһынан э, саха тылын э, тыл, тыл, тылыгар эмиэ ыарахаттар төрөппүттэр бааллар. Оҕо буотах төрөппүт тоҕор эбээтигэр установка курдук эмиэ киллэрэн кэбиһэр саха тыла ыарахан диэн. Ити норуоккун һаа барбыта, оҕом сахалыы үөрэннэҕинэ ыарырхатыаҕа, мин киниэхэ математикатын хайдах быһаарыахпыный, мин киниэхэ саха тылын Хайдах баһаарыхпыный диэн били установка курдук саха тыла ыарахан диэн киирэн хаалбыт дии. Ол иһин төрөппүт ыарырҕатар диэн этэбин. Төрөппүт оҕоҕо чубаайтык э, учууталтан аһаата тулуктаах ити Вилияна баарын чубаайтык э, статьялаах тахсыбыта чинчии бөҕөтүн ыппыттар ону көрдөрөрүнэн оруобуна биһиги эмиэ көрөрбүт таҕыста. Э, Туохтан тутулуктаах? Учууталтан уонна иитээччиттэн тутулуктаах, уонна төрөппүттэн тутулуктаах. Кинилэр хайдах ньымалара туттан үлэлииллэрэ, бэйэлэрэ хайдах ыаллаах-соруктаах итдьалларыттан. Иитээччи олох анаан-минээн төрөөбүт тылы дьаһайдьахтаахпын диэн сол сорук установка курдук тута сылдьар буоллаҕына, оҕолор олох наһаа чөл саха буолаллар. Эп, төрөппүккэ мен оннук. Олох мин анаан мин аан оҕобун сахалыы иитэбин диэн ханна Англияҕа да олорор хахалар, Францияҕа, Африкаҕа даҕаны, хаха хиригэр даҕаны биир условиялаахтар дьиэ кэргэммит иһигэр эмэ установка куруук сахалыы эйгэбитин кэҥэтэ сатыыбыт диэн тем более билигин э, интернет баар эрдэҕинэ кинигэ бөҕө баар буолла эйгэни төһө баҕар сахатытыахха сөп ити курдук сеп иһин учебниктар да биллэн турар ыарахаттар эрээри ити барыта учуталтан, учутал хайдах тиэрдэриттэн уонна төрөппүттэн тутулуктаах сыһыаммытын уларытыахтаахпыт дии саныыбын. Саха тыла чэпчэки олор диэн ыарахан буотах диэн. Итини курдук. Мгм. А ты бэйэҕит туох материалы туһанаҕытый билиим? А, билиим төрөппүтүм курдук Татьяна Артамоновна авторскай ньыматынан э, пособиелаах айардарга тахсыбыта. Дорҕоон үөрэҕэ диэн аны таһынан бэйэбит биһиги эмиэ учууталларбыт араас пособие бөҕөтүн оҥороллор, онон туһанабыт. Ити курдук, аһаа, сайтаахтар, сайбыс диэн онно барыта авторскай пособиеларбыт бааллар. А, О, сөп. Володимир, сайдыстыбынан билиэхпитин баҕарар буоллаххытына, холобур, ити э, запрещеннай сеть-питигэр диэн курдук сайдыс диэтэххитинэ биһи оҕотохпут, онно киирдэххитинэ тон биһи туһунан сиһилии э, биллэриилэр, биһи тоҕу дьарыктары ыытарбыт, сайтпыт аадырыһайын барыта баар. Онно киирэн билсиэххитин сөп. Махтал.